Kif intkom? Zazah u anzjan nilqawkom għal shooter dal-program bċkejken li tant jitikom enerġija. Jek fuq għan nizjom l-anzjani, għax aħna Partit taż-żgħar. Ma fhimtx.
Il-Nazzjonalisti huma partit na' anzjani. Ara jekk għadkom xi ħaġa interessanti bagħtulna u x'qed tgħid. Eh, mhux jiena qed ngħidha, qrajtha fuq il-gazzetti xi naqra l-gazzetti ora se qed jikbu ma qed nikdeb jien. Imma apparentament da hemm il-grupp li ħajvota għal Delija u għal Elix tajjeb. em, Huma kollha kważi over 65. Ija, hemm 13,000 minn 25,000 li huma kollha Tara. fuq minn 65 sena.
Eżatt.
Ġifieri, l-argumenti li jridu jġibu dawn iż-żewġ min-nies Ah. Iridu jikkonvinċu lil dawk il-kbar għax taħt l-20 sena kull m'hemm 32 biss! Issa eh. meta niġu għal affarijiet daqsxejn konservattivi ma nafx kif ħajamlu, eh? għax inti ma stax nimmaġina tif konvinċi xi ħadd 65 hawn min eh? favur il-kannabis, eżempju, qed tifhem x'qed ngħid. U anka ċertu attività toqgħod attent. Xi riċeviment jew hekk? Eh, xi riċeviment, eżempju, jien naf flok alkohol. Mm, Qed jom eżempju grokkijiet ta' mediċina. Ah. Eh, għax komda, x'taħseb? Eh? Ċekja nagħmel pressjoni.
Ej, iva, dik tkun attività tajba ħafna, eh? U anka meta ħajvutaw mbagħad jirbaħ xi ħadd, ma tix taqbad tgħidhom mir-rebaħ.

Qatt ma rbaħniex, ġifi għar minnhom ma nistgħux. U ma jridu jagħmlu l-festività jibgħatu lili mill-ewwel. Oh, Toġobni, għandek xi oħra ġdida? Ija, ija, qed naħdem fuq waħda jisimha sausage roll. Rock and roll?
Eh, sausage roll. Għan sama.
Ew. Fuq is-sausage roll m'għandux x'jaqsam il-Ministru. Mela, id-diska tiegħi tal-lum jisimha I love sausage roll u ħa mmur fuq stil rock. Tlaqna. Tgħid sausage roll?
Ma ħobbhomx jien. Le tgħidux jew. Mhuwiex għax id-diska Qatt ma jrid jgħodli sausage roll, ħa nibki. It's my new song. I love sausage roll. Can you go like that? I like sausage rolls. Ħu wieħed int u nieħu ieħor miegħek, so this is yours to try. Ma tittamilli

Soġġet, I love. Soġġetu.
Eħe, tiħu wieħed intu nieħu ieħor miegħek. Trid, mela ħa, ħudhom it-tnej. Karriera mużikali tiegħi tibda tinkwetani, eh? imma ovvjament eh, la nidħol in studio il Daniel ħanejlu li mor tajjeb. U dik kienet il-mużika tiegħi ta' soġġit, insomma dak.
Jien ma nistax nifhem kif dejjem issib il xi ħadd li jkompli miegħek. Eh? Ismani, tal-BCRS batejt, eh? Għax tal-BCRS, suġġett ma tantx jinteressa eh, n-nies, imma malli l-Maltin tpoġġilhom xi ħaġa xi naqru, hop, hemmhekk mill-ewwel ikkontribwixxu. Kellek tal-lanċa ġejja oħra sejja. Mela, dak kien l-ewwel suċċess tiegħi fit-toroq Maltin. U issa titraġ tibdilha x'issa apparentament minn buġibba, issa ħaj estendi wkoll